te nen a venkomna tur hi tlangval laia khathian te thenkhat in a ni hi lehkhathiam hmailama lehkha zir ngat a ni a, mahse bi e lam tur hi a hre tak lo an tih hliam a, ka hria Bachelor of Arts han tih luh a hre ve deuh rawh, ang te pawh kha kan ang in ka hria a, tun nia ka hriat ve ang ang chu. Kan media te hriat sa reng a nih pawhin khawvel pum in hut khirh kan tawng a, dam dam kaw chhuah chu sawrkar leh mi pinglung kham ber a nih laiin keini ho hi party politics inbeih nana hmanga thilti Ang mai ah hian Zora Mitpui hian min ngaih ta hla va, chutiang chu a ni lo va. Media hnena ka sawi ve ang ang hi kan ram leh mipui tan tangkaina a nei beisei in ka sawi dawn a ni zawk. Pathumna, May ni sawm pahnih khan kan Chief Minister zawng tak in State Address a nei a, a thusawiah khan sorkar suk dinhmun a sawi ta miah lo mai a, tumain suk dinhmun hi an hriat loh thu leh Pathian chauhin a hriat thu te a sawi a, Chief Minister a nih bakah Finance Minister a ni bawk sia, vawiin leh kan hma lam hun Lo kal zel turah lo in ralrin nan sorkar sum dinhmun hriat hi sorkar leh nizui tan a pawimawh hle a ni. Sorkar sum dinhmun hriat hi sorkar leh mipui tan a pawimawh hle a ni. May ni sawm pahniha state address ah khan CM khan Covid hlipui do nana Chief Minister Relief Fund a Thawhlawm lu dan leh an man zat te a sawi a, Department hrang hrang te leh tlawmngai pawl leh Kohhran leh mi tam tak in pekna a lawm thu te pawh a sawi a. Khami chinah khan mipui chuan kan hriat tur a awm awm chu kan hre tawh a ni. Ka hming Varthlak viau a ni. Palina. Mahse mipui leh political party leh sawrkar hnathawk te pawh ina An hriat duh ber nia ngaih sorkar sum dinhmun engmah a sawi tak si lovah khan ka hriat ang ang ka sawi dawn a ni. A chhe hle niin ka hria. Hei takah hian kan Chief Minister hian puang thuai se thil tul tak a ni. Huang se ka duh nih i kan harsat dan leh kan sum dinhmun hi sawi se a thleng ka hria ti kumin may thla sorkar sumhu pangai pahnih state team ten kan tawn ang chi sale of taxes chu chu normal leh regular devolution kan tih chu chu cheng vai bel chhe zat tih sawm thum pahnih a ni a hei hi kan hmuh thin aia la tlem zawk.

Mahse cheng vaivêl thisa a tling vêl mai thei a, chutichuan a vaia tha khata kan hmuh thei zat ni âwma chu cheng vaivêl thisa li sawmnga vêl a ni. Kan bel khâwm khân maw? Kumin sâng hnih sawmhnih sawmhnih pakhat budget pumpuii cheng. Vaibel che, singkhat leh zasari leh sawm panga leh nuaisawm atanga za a sawmnga pathum point forty za zela sawmnga pathum point forty hi hlawh leh pencil a kal tura chhut a ni a. Heti han chhut hian thakhata hlawh leh pencil atana senso hi cheng vaibel che, zali sawmsarih pasarih ṭhen a ni. Heta tang hian kan sawrkar sum dinhmun chu a chiang mai a, central lamah chuan fund pawh thirty percent thirty percent e ka sawi sual ni maw? Twenty aw an pe lova an MP fund pawh kum hnih chhung chu an hreksak dawn tih te kan lo hre ve a, sawrkar hian economy measures piah lam austerity measures Inrenchemna hi nasa takin a tih a ngai dawn a, chu lova ngaihkhelh thil tam tak sumsenna ni si zawng zawng chu sorkar hian huaisen taka a hlawi ngam a ngai ang. Mahse sorkar ni tawkte hlawh leh pension tal hi chu kan sum vir kual velna, Kha ber a nia, pek hram hram zel theih nise ka duh khawp mai. Hetiang hunah hian sawrkar tan political will neih a ngai a, kan mla te kan party mite tih ngaihtuahnain min tih dawi zet chuan thil a tih theih lo vang. Sawrkar hi kan dinhmun milin huai takin kal se tha ka ti. Karah rawn duh tlem ka neih te hi media kal hmangin kan sawi ve ange. Pakhat hna chuan nasa takin sorkar hian inremchem kawnga hma a hruai a ngai a, Chief Minister hian hruai se ka duh a ni. Pahnih hna chuan Prime Minister-in May ni sawm pahnih khan, India ram kal zel dan tura ke chheh dan tur kawng pillar panga a rawn chhawp chhuak a, intodelhna uar chungchang vek a ni. Hei hi Mizorama pawh kan hman tangkai tiam theih tur a ni. Back to the villages an tih ang deuhin kut hnathawh leh mali thiam zawng zawng hmanga hnathawh kan uar a ngai a. Sorkarin remruatna fel tak duang chhuak thuai se, chu helh pawh kan chang deuhin eh kan plan leh ber stimate DPR te theh lut thuai thuai ila kan tih fuh ka ring. Hetah hianin sorkarin hmanhmawh taka ruahmanna kan state tan a nei vat a ngai ang. Pathumna ah chuan. He Covid hripui vanga sumthawh khawmna hi Chief Minister Relief Fund hmang mai lo hian Prime Minister Cares an buatsaih ang hian a hran nakin Relief Fund siam thar se. Tuna pawisa lut tawh zawng pawh hi suan lut vek se. Committee on Utilisation of Chief Minister's Fund. Zeizia hi ti danglam se, a ming te pawh fuah thar se. Central lama an ti angin Chief Minister hi Chairman ni se, a thawhpui te Minister te leh a duhzawng leh Opposition lama mla te, Party hotu te, Kohhran leh Tlawmngai pawl huaitute bakah Chief Secretary leh Officer engemaw zat, Tel ve vek se, account fel tak nei se, Chief Minister Relief Fund chu a ngaiin kal se, amah Chief Minister duh leh ngaih pawimawh te tanpui nan hmang se a tha ka ti ka rawt nghal bawk a ni tih a ni. Palina chuan sorkar hian harsatna leh remchang lo inconveniences siam chhuah teuh ringawt hi ka vit Hlipui pumpelhna niin ka hre lo. Tunah hian khawvelah company leh mi tam tham tak ruaitu organized leh unorganized sector tam takin an chhawr mak ta duai tel an ban a, chhungkaw tam tak eizawnna a chan buai a ni ber. Hetiang karah hian fim hur taka chungsia, Thawh theih awm apiang thawk theih tur zawnga Mizoram hian kan inher rem a ngai. Sumdawnna tam takah pawh hian mi mamawh pu hruk thei zawnga Home Delivery System te hi sawrkarin hmalsak che. Hnathawh chawl thuak lova eizawnna a ngai thei ang bera Kal leh theih nan transport sector te, construction lamah te pawh fimkhur chunga chhunzawm theih tam tak a awm a ni ka ti a. Media mite chuan in hre em em a, Supreme Court in zu zuar ho chu an in tlar a, an in hnaih lutuk tur a hlauhpui avangin home delivery ti rawh, ti a chhang a, state te pawhin hetiang in ngaihtuah rawh se te kha a ti a. Chu ber ṭher ta nia le kan mipui te hian tiang ang te pawh hi tih theih tam tak a awm a, chawhmeh te pawh aniang a ih kan mamawh zawng. Hetiang lockdown karah hian zawi zawiin ruk ruan ngam ta tial tial thei a, chumi atan chuan police te pawh hi mi tana harsatni Hliamtu ni chuang lovin patrolling tual lai kal uar se an hmel hmuh tam ringawt pawh hian misual a hnar thei a ni. Zin vei vak, maxi cap leh social distancing te hi maxi cap te hi social distancing vawng chunga an nan chhunzawm dawn chuan, An passenger châk ve zât chauh an phur thei dâwn a, hlawha hnathawh theih a nih loh avângin sawrkârin an fare tihsan phal emaw, an hlauh tûr zât subsidise sak emaw pawh ngaihtuah a se a ṭha ka ti. Zirna kawngah hian kan state bîka thil tih mai theih loh a nih avângin national level-ah, Zirlaite an hma lah loh nan electronic media leh kawng dang hmangin thil tih tur mumal tak ngaihtuah a ngai bawk a ni. An ngaihtuah mek te pawhin ka hria hei hi chu a pangnganah chuan, Sorkar tan hian tuna Prime Minister Economic Stimulus Package kan hman kan hman tangkai rualin sorkar hnathawk tlawh leh pension kan pek zel tihna Ways and Means advances hi kan sum hmuhna tur a ni deuh tawh mai a. Kan hmuh theihna dang Nabard te, Power Finance Commission te, NCDC te hi chu hlawh atan puk remchang lo fek an ni avangin RBI atang hian tuna an terms nem deuh tawh tak hmang hian sawrkar hian a phuk pawh a ngai dawn a. Mahse, leiba hi kan ngah lutuk loh nan inremchem bakah ngaihpawimawh teichen a tul ang. Hetiang hian GSDP atanga teha kan sumbat kan sumbat percentage kha a ni a, hei kum diam ta vek a mi a nia. Sangni sawm panga sawm parukah percentage in za zel a sawmli pasarih point kua khat a ni a. Sangni sawm paruk sawm pasariha

Zarzela sawmhnih pasarih nget nga a ni a, helai hian ka ziak duh lo a, ka pek kan pek mai ni hi khang kha kan thlen leh tawh loh nan leiba hi hi tihtlen hram dan ngaih tur hi tha ka ti a, leiba hi a tam loh nan sorkarin Prime Minister Economics Stimulus package hi hmang tangkai puai se inremchin hle bawk ila tih hi vawiina kan sawi a nia. Sawi tur a tam em em a, mahse hei hi i duh tawk ang tih kha vawiina hei media ho zawng tak tak te hnena kha an sawi chu ni ka la mek. Thil dang kha chu vangin central lam.

Sale of tax a lo ta hliam a, a hemi ni, Revenue deficit grant hi chu a pangngai Fifteen Finance Commission ina min pek tura earmark chin chu thla hnih April leh May chu kan han dawng ta phawt a, mahse Fourteen Finance Commission aite chuan a hniam ta bawk a, hei hi a ni. Chutah chuanin Finance Minister na ni ta la hemi Revenue deficit gap sang chho zel hi engtiang a adjust thei nge nia i ngaih? Adjust a thei lo a, kan hmuh bakhreuh kan hmuh chin kan hmu a ni mai a.

Central in an tih dan te kha chu kha kan hria a, an MP te an MP fund te hreng khanin kan en lo a, a sangah chuan an MP fund kha account an hawn tir a, interest awmin kan tia mahse an hman tir phal lo a, chu chu public account a nih ka ring a, GP fund kan dan deuh hlek hian ni, khatiang a nih khan chuan sorkar tan khan an lo puk sak a nih chu.

Central ah khuan chuan an pe lo tih bak hi kan hre ta lo a, thil danga an hman a pawisa neih hlim hlim atangin tuna Vaibel se nuai sawmhnih special package an tih mai tawh heng te hi chu sum an nei atang a rawn tih niin ka ring a, chuvangin ahh.

Hei Chief Minister te la in tuipui te pawh kha ngai veng a tih chu Samar tui zawrh lah khan chuan tin keini hunah pawh khan chu thu rilru nia kan hriat public undertakings ho usit kaw tih te mif kaw tih te khang chi ho kha pension ten kan chhuah tir a hlawng te hlawm ten kan lak tir a ti hian

vak chuang lo lai hei hian hemi epic leh adhar card nena han tih thlap khan chuan mi hling awm ta lo a kha chu eh an hlawh khan la zui lo mai a department tam tak ah khan kha tih hun lai khan kum khat chungin vaibel thesawm dipa kual vel kan save in kan ti a, vawiin tlem hian kan va save mai thei a, a thil tul lo a lo a kan awm theih tam tak kha chu hei tunah hian chu ka in dak chhuah ngai a, amar chu sawrkar hnathawk leh pension te hi chu mi an lak khanin mi dangah a chhuak ve zel a, a an dah zuar chengin kan in tawng chho zel ania, chu vawiin hei chu tih rang rang hi chu.

loh theih loh si i seven pay kan pek ngai a, kha mi leh inthlantlak kan sum seh la kha. Eng emaw chen kha central lamin MP ah te khan chuan min rawn rin bar tawn mah che chan ve ta em ang i ri. Keini khan kan lo hman khawt kha ngai avangin kan pawisa kha khatah khan kan dah kan reserve nasa em em a.

A khâwng khân, he mi Covid dona remchâng tûr hi mipui rawi theihna, kut hnathawktute rawi theihna ang chi te pawh kha an rawn pe ve thei zêl a ni. Tunah khawn an pe teuh a, he Transport-ah te, a Rural Development-ah te, Labour Department-ah te, Health-ah te pawh an pe a, khâwng khah. Mahse khâwng khah, tûn Covid dona deuh vek hi a ni.

Thlai chin te a pawimawh ang a, Agriculture Department te pawh an pawimawh ang a, tin Cooperative Society si nasa taka i hma kan lakna tur a nih ka ring a. Khawkhatin thlai inang i ching ang, aw kumin chu zik lum i ching teh ang kha, inbei tak tak teh ang, alu, sawh thin chutiang kha tiang a ti a. Awm ze leh kan tia tin he market network kan tih mai heng te pawh hi a thiar khawng leh a hralh chhawn leh kalkawng pawh hi mumal taka kan tih hi a tul tawin ka tia a. Tunah chuan middle man in ahh. Harsatna min siam mah mah zawk in ka hria. Middleman aiah hian sawrkar hian role play se role a play loh pawhin middleman atana mi tha, mi taima in telkom te khan aa hlep tam kan duh lo, ten percent te kan zem te chuan kan awm tuk tia kan thlai thar te leh kan kan thawhchhuah ve ang ang te an lo.